a hi a hi xewani buti kumbe sesi kwalo hi ngisala ku ri kona xikan'we na ku ku amukela ka chanele yena ya 015 explore laka chanele leyiwani hi ku tisela migingiriko leyi endleka ka xifundzankulu xa limpopo xikan'we na ku dokumenta vutomi na matimu ya tinene leti tumbulukeke xifundzankulu xa hina leswaku lava kulaka va kula va kha va swi tiva ku va landzelela minkondzo ya vo mani ene minkondzo leyi va landzelelaka a yi swi fambisa ku yini ku in ten years kusuka sweswiwani va va kha va swi tiva ku I mani a endla yini 2021? I mani a endla yini 2022? Mani a ku famba yini hi yena hi 2023? Sweswo sweswo hi la ku dokumentiwaka xitori xexo ka channel leyiwani loko a wu se subscribe and wena a wu na problem ku vona munhu un'wana a kha a kula hayi foni kula hi ku subscribe mara u tlhela u ba xitlokwa hi xexo leswaku u ta kuma phakelo wa xiyimo xa le henhla nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi faka video khensa 280 subscribers hi le ka ndlela ya 500 subscribers and swi ta koteka ni ri swi ta koteka hi mhaka ku mi ta va mi kha mi swi shera na von'wina na vanhu lava mi nge le kusuhani na vona leswaku hi ta fika ka nambara yo yeleyo ene ni nga tsakela swinene ku hi tikuma hi fikile mani a hi phuxeni a hi phuxeni a tekiwa link ya video yi fakiwa ka eh, social media platform leswaku n'wana un'wana a swi tiva ku se hi fikile ka background hi famba hi baloyi makhokho eh jowi ku nga va jowi handle ka dr joe shirimane big shout out to baloyi makhokho risimu ra kahle swinene i tinsimu leti ni vona nga ku loko a ku nga tirhi ngopfu ku tivana ku mani u tiva mani a ri fanele ri ri halaka refill giani stadium hi ti 3 mara ya le topic ya siku rin'wana hi nge ti ta campaign lahawani no vula nje nje so loko ku wa tsakela risimu leriwani u nga ti vonakalisa ka comment section u vula ku tsakela yini u rhandza yini okay kumbe ri ni banyana u ri twa ku

so ri ta fika tshamani mi ri hi ndleve hi ndlela eka tiktok um risimu leriwani i sengile yo sungula sungula ya balwe makhokho and ku nga ri khale ku ta huma album ku rini mi ta swi twa kona kwala ka chanele ya leyiwani so mi ku tshama mi ri ndleve um lava lava ku yisa solo kumbe swibumabumelo ka balwe makhokho va nga va kuma ka whatsapp line ya vona ya 061360 2011 kasi ke na wena loko tsakela leswaku risimu ra wena kumbe project ya wena leyi u nge le ku yi endleni ku nga va ku ri xibindzwana loko tsakela ku xi navetisiwa eka channel ya hina u nga tihlanganisa na hina eka whatsapp line ya hina ya 078 83 999 87 eh ndlela leyo ta kota ku hi ku navetisela swona leswaku swi ta fikelela eka target market ya wena eh ta sungula ta announcement a swi tolovelekangi eh big shout out to one of our very own host Ray Ray i un'wana wa va eh nominatiwa va face of uh, very tsonga leswi vula ku very tsonga yi ku laveni ka ambassador la nga ta representa traditional gene ya vona so ku na traditional gene leyi nge le ku endliweni yi nge le ku teni yi nga ta va yi ri ka makete ku nga ri khale yi nge le ku laveni ka face ray un'wana wa ti-nominees ka competition yaleyo so hi tsakela swa ku mi pfuna hi ku vhota mani mi vhotela Rey ka S_M_S line ya three three three five two triple three five two u S_M_S-a face number ninety three ka nambara yaleyo ku S_M_S-a swi ta ku charger one rand fifty sms ya mahala a yi tirhi um ku vhota swi ta pfala hi ti-thirty ta september ku na swipimelo so announcement yo hetelela i ku ya xitori xa xivhenda lexi tlangaka sabc 2 muvango xi featury ray aka ti-appearance ta three leswi vulaka ku look out for um that part laha ku nga ta va ku ri na ri ka vo ka vo mbango so i support ya n'wina leyi fikelisaka swa so kombela mi ku continue ku ku ku sapota na loko mi hi vona u vula layani ku that's my guy ta ta tsaka ngo ta va ni kha ni ku vona na wena no bula u vuya khometa lahawani mani um chanele ya important leyiwani ta vuya hi va vona lawa um lavaya so eh handle ka sweswo a hi ngheneni ka nhlokomhaka ya siku ka nhlokomhaka ya siku hi nge zi hi dya ngopfu karhi hi va hi kha hi observer contribution ya ti-social media influencer leti vitaniwaku the twins aka xigaza entertainment mani loko swi voneni ku va busy ngopfu hi yini na va vona they are there and then uh, va busy na every next trending xitsonga influencer remember loko nghena bot majuli they were there va xuta tshama na tivhidiyo lava nga ta va ri kona na bot majuli so swilo swo fana na sweswo swi endla ku tivutisa ku vona va contributa yini a hi titlambi a hi vahaxi a va act sweswiwani va busy na paparulani ku endleka yini paparulani loko xi nga ri gay n'wini se ku ya nghena un'wana va va busy na yena mara xivutiso i ku i yini contribution ya the twins aka xigaza entertainment ta hlangana ka comment section nongonoko wa siku ra namuntlha welela kwalawani subscribe like and dislike comment swin'wana na swin'wana swi amukelekile mi nga rivali ku teka kandziso lowani mo faka ti-social media platform ta ku hambanahambana kheseli ta hlangana vhiki leri taka